D'Hun Gerry Kox ass en Numm, deen ënnert den Handballfrënn bekannt misst sinn. Mat 60 wollt déi aktuell 70 Joer al Jugendtrainerin vum Handball Museldall eigentlech an d'Pensioun goen. Dass et nach eemol 10 Joer méi géife ginn, hat si selwer onet geduecht. E Grond dofir war e besonnescht Erliefnis, dat si mam Club verbënnt. Eigentlech wollt ech jo scho mat 60 ophalen an jo, dunn ass der awer och näischt esou richteg draus ginn. An ech hunn ëmmer geduet, du häls dann op, wann de, wann iergend e schéint Erliefnis ass, dat war da 16, 17, wou mer de Champion gemaach hunn, awer jo, do war een esou euphoresch, do ass een dann dobäi bliwwen. An ech kréien ewell dëse Summer eng 7 virdrun an da mengen ech, et ass esou lues un der Zäit, dass en Jonker d'Relève huelen. D'Viraussetzunge fir den Dammenhandball deemools waren net villverspriechend. An hirer Jugend huet d'Hunn Gerry d'Sportaart an aller Sepp kennegeléiert. Mam 20 Joer ass si 1973 bei den HBD gaangen. Zwee Joer laang gouf awer kee Championnat gespillt, vue dass net genuch Veräiner an Lëtzebuerg eng Dammenekipp haten. D'Erausfuerderungen zu hirer aktiver Spillzäit am Handball ware grouss. A wéi gesot, mir hunn do baussen um Bëttrang gespillt. Mir hunn zwou Saisone kee Championnat gespillt, well zu Lëtzebuerg nach näischt ginn ass. Mir hu géint aus dem Frankräich, Belsch oder esou hu mer. Also Training, also Frëndschaftsmatcher an dunn no zwee Joer ware mer relativ, hat mer eng breet Equipe an wéi gesot genuch Spillerinnen an du lues a lues hunn se och zu Lëtzebuerg ugefaang an du hu mer als lëtzebuergesch Championnat ass meng ech 75 ugaangen. Bal 25 Joer laang war si aktiv beim Handball Museldall. Dat als Trainerin am Jugendberäich. Ee Beräich am Club, op deen och dëst Joer op en Neits ganz vill Wäert geluecht gouf. Dem Tun Gerry war an ass wichteg, den Nowuess opzebauen, een Zil, dat hir mat Bravour gelongen ass. Wéi et dozou komm ass, dass si sech niewent anere Posten am Comité och nach dofir engagéiert huet, 1999 eng Meederchersekipp ze grënnen, huet si eis erzielt. Et war esou, Ech hunn dräi Meedercher, an wéi dat zweet ugefaangen huet, Wéi dat op eng Kéier komm ass mat 11 Joer, ech wëll gär Handball spillen, hei zu Maacher war näischt, do ass et fir d'éischt op Iechternach gaang an du war zu Iechternach näischt méi, du ass et op Dikrech gaang an du war op eng Kéier zu Dikrech näischt méi, du ass et zu Bierchem gelant an am Fong geholl wollt dunn dat Jéngst och mat 11 Joer, dat ass 4 Joer méi jonk, mat 11 Joer ufänke mat Handball spillen an esou duerch fir nach mat engem duerch d'ganz Land ze fueren, Dat maan ech net, du sin ech hei an de Comité froe komm. Déi Zait war just eng Seniorsequipe hei, Hären, hun ech gefrot op ech dierf Jugend maachen, jo, an du hun ech dann do ugefaang. Och bei der Dammenequipe ass dëst Joer net lénks a riets no auslännescher Verstärkung gesicht gin. Nom Tun Gerry hir gëtt et dofir eng ganz einfach Erklärung. Eis Dammen, déi en 16, 17 den Doublé gemaach hun, dat war eis Jugend, an déi haten eng eenzeg Spillerin Déi Niki Tenko an dat anert war nëmmen eis eege Jugend, esou wéi well Dir eis u 14, déi um gudde Wee sinn, och enke esou wäit ze kommen. An du mir ee Moment gemengt, mir missten onbedéngt op deem Niveau bleiwen. Jo, do hat mer dann ee Joer een Auslänner, d'lescht Joer hat mer zwee Auslännerinnen. Awer wéi gesot, déi komme jo net, déi si hu jo keen Häerz zu engem Veräin. Ah, déi komme just, well se e bëssen Täschegeld kréien a well se och nach eng Plaz fonnt hunn. An du hu mer gesot, esou fuer mer net méi weider, well dat bréngt et net. Ech menge mir vernoochléissegen eis eege Jugend. Hir Zäit wéisst déi momentan nach aktiv Trainerin vum Handball Museldall no dëser Saison och anescht ze notzen. Och wann d'Tun Gerry hir u 14 Meedecher net méi vum Terrain aus wäert coachen, huet si trotzdeem vir, d'Jugendekipp vun der Tribün aus weider unzefeieren.